Mae yna hen ddywediad Saesneg, no foot, no horse, a fel perchennog ceffyl, gallai ddweud mae hynny bendant yn wir, yn enwedig i geffyl hoffech chi farchogaeth, cystadlu neu weithio. Os nac ydy'r carnau yn gryf a iachus, wel, dydych chi ddim yn mynd i fynd yn bell iawn.
Ers yn ferch ifanc, mae ceffylau wedi bod yn rhan fawr o mywyd, ac erbyn hyn mae gen i pedwar, a dwi'n mwynhau treulio unrhyw amser sbâr gyda nhw. Ond fel unrhyw anifail, mae angen gofal arnynt.
Dwy flynedd yn ôl, clywes i'r gair does dim un perchen o ceffyl eisiau clywed, laminitis. Roedd Rocky wedi bod yn glôp ers sbel, a wedi bod yn dangos symptomau fel gorwedd lawr am amseru hir a chynhesrwydd yn ei charne. Yn waeth, dangosodd X-ray bod yr asgwrn pidal yn un o'i thraed wedi dechrau disgyn trwy'r troed. Os oedd gan Rocky unrhyw siawns o fod yn digon ffit i'w farchogaeth eto, Roedd angen ffarier adferol arno fo yn syth.
I drin yr afiechyd poenus yma i Rocky, fe ddaeth y tad a mab, Daniel a Rhodri Thomas, dau ffarier arbenigol i'r adwy.
Laminitis yw fel inflammation of the sensitive laminae o'r ceffyl sy'n hala fe yn rili gloff a wedyn mae gofyn neu rhywbeth yn gloi fel tynnu heels a lawr. I torri drad yn ôl. I watcho i fwyd e. Rhan fwya laminitis yw maintenance yw e. Ch'mod fel ma' rhai cyffyle yn gormod o fwyd a pethe fel 'a. Ch'mod ma' bobol trio bod yn garedig i'r ceffyl roi bwyd 'da fe yn yn diwedd y dydd ma'n neud harm iddo fe chi'n gwbo' safel?
Pan nes i gysylltu â chdi'n gynta, o' 'na bach o panic achos o'dd yr X-ray wedi dangos bod pedal bone Rocky wedi disgyn, yym a o'n i'm yn siŵr os o'dd e erioed mynd i bod yn digon ffit i farchnogaeth 'to, ond diolch byth, mae o nawr. Beth gwnes di i wella fe gymaint? Yym, 'na gyd nes i rili, jyst rhoi pedole normal mlan gyda pad gyda pads achos mae soles efo'n hyn mor... You're talking couple of mil sydd da fi ware gyda. So mae'n, ie, yeah, un wrong swipe gyda'r ciciaeth a lle ni fod fe'n bach o pickle i fod yn onest. So.
Fel farrier, beth yw gwaith ti o ddydd i ddydd yn cynnwys? Um, basically, just rhoi

Yr angle y trod yn iawn, y foot balance os ti'n trimo fe'n uchel i'r ochr fas, bydd y ceffyl yn lando'n wrong a wedyn bydd joints a tendons yn cael problems wedyn, so dim jyst tynnu pedol mas o box yw e, mae'n lot i meddwl beth i... Rhaid chi gwybod uh, Basically o'r shoulder lawr a'r skeleton, tendons, ligaments, y nerves, y blood supply, y diseases a pethau fel 'na, mae'n lot i cymeru mewn. Faint o hyfforddiant oedd angen i ti wneud cyn i ti dechre'n proffesiynol? Yym oedd y prentishiaid yn pum mlynedd i gyd so oedd e'n lot o waith galed a stress ond oedd e'n werth e yn y diwedd.
O fewn y diwydiant gofain, mae yna bryderon am y diffyg diddordeb gan bobl ifanc i ddewis gyrfa fel gof. I sawl person, yr her fwyaf ydy dod o hyd i fynediad i fewn i'r maes. Mae Ysgol Gyfun Penweddig yn Aberystwyth, mewn cydweithrediad gyda Hyfforddiant Ceredigion, yn cynnig cwrs gof i'w disgyblion fel rhan o'i astudiaethau TGAU. gan gynnig mewnwelediad i beth mae'r yrfa'n cynnwys. Wel, gwaith gof lefel 2 um, BTEC yw'r cwrs, felly um, Ie, yeah, um, fel chi'n gallu gweld hyn yn yr efel fan hyn nawr, so mae um, tipyn o waith gof, waith tân, pethau felly. Um, hefyd, yn gystal hynny'n wneud weldio fyd, um, a hefyd yn gwneud bach o waith ysgrifenedig hefyd, ynddo fe. Felly mae, ie, yeah, bach gymysgedd o gwaith practegol a hefyd uh, gwaith ysgrifenedig i balansio allan yn bach, ynddo fe. Felly. Pam ydy e'n bwysig bod chi'n rhoi blas o'r diwydiant i ddisgyblion mor ifanc? Wel am y rhai, maen nhw mewn ysgol a maen nhw'n sy'n arfer yn eu gwaith papur o hyn fe. A felly mae rhai, am y rhai, dyn nhw'n gwybod bod yna grefftau gan maen nhw'n gallu wneud tra bod nhw'n ysgol a wedyn maen nhw'n cyrraedd 16 a dyn nhw'n siŵr iawn beth i wneud wedyn, fe. Felly mae hwn wedyn o oedran 15 ymlaen. Maen nhw'n gallu dechrau eich gwaith practegol felly.
Un sy'n manteisio ar y cyfle ydy disgybl blwyddyn 11, Niamh Deakin. O'n i'n meddwl bod yn ffarrier pan o'n i'n hŷn, so fe'n rhywbeth oedd gyda diddordeb gyda fi. Wyt ti yn dy ail flwyddyn o'r cwrs erbyn hyn. Beth sydd wedi bod yn her fwyaf i ti hyd at hyn? Yym. y gwaith papur fi'n credu, ie, yeah, achos eisiau gwneud y gwaith practegol a wedyn um, gorfod gwneud y gwaith papur a'r um, darn mathemateg ohono fe i gweithio mas faint mae'r metal yn mynd i symud a pethau fel ni. Oes gennych chi cefndir amaethyddol dy hunan? Wel, mae, um, mae gyda dad ci ceffylau, so um, fi wedi bod o gwmpas ceffylau am yeah, am amser hir, so ma' fe'n rhywbeth fi'n gallu cysylltu ceffyle efo hwn, yym, yn bendant, ie. Falle fi ti gallu pedoli ceffyle dy hunan ar ôl i ti gorffen y cwrs? Wel, dyna'r bwriad, yn, ie, so, gobeithio.
Er bod pryderon am ddyfodol y diwydiant gofaint, Mae'n braf gweld Ysgol Gyfun Penweddig a Hyfforddiant Ceredigion yn arwain y gad oedd roi blas i ddisgyblion o'r diwydiant, blas fydd falle yn annog i nhw fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o ffarriers yng Nghymru.